Na pidgin tori globo be dis where foreign tori dey drop for your ear with correct Naija pidgin. If e dey happen for the world, we go dey run am here the way you sabi am. Oya make we enter today gist. Israel Defence Minister Israel Katz don reply French President Emmanuel Macron after France talk say dem fit change their stand if Israel no stop to block humanitarian aid wey suppose enter Gaza. Katz, wey dey visit Israeli settlement for Shanor, tok say dis na historic moment for settlement and call am serious answer to terrorists. E even throw jab give Macron and im pipo say una fit recognise Palestinian state for paper but na dustbin go end dat paper. Just one day afta Israel approve twenty two new settlements for West Bank, Katz still vow say dem go build strong Jewish-Israeli state for di occupied area. spain don strongly condemn israel decision to approve 22 new settlements for di occupied west bank say di move na serious wahala wey break international law for statement wey come from madrid foreign ministry dem tok say di settlement illegal fit scata di two-state solution and dey threaten peace for di region spain still para say israel dey increase military wahala for west bank dey break palestinian houses and allow settlers dey violent anyhow. Dem even add say di displacement of thousands of Palestinians and oda actions na clear violation of humanitarian law. Spain tok say true peace go only come if Palestine get im own kontri wey go include Gaza, West Bank and East Jerusalem as capital. UN and oda international bodies don already declare say Israeli settlement for West Bank no follow law. Hamas don talk say dem dey do serious review of one new ceasefire plan wey US bring come table, but dem still talk say the proposal no really meet wetin dem dey demand. Whereas White House talk say Israel don already agree for the deal wey go involve 60 days ceasefire, exchange of Israeli hostages for Palestinian prisoners, but Israel never talk anything officially. Di last time wey dem try dis kain two-month truce na for March but e scata afta Israel block Gaza totally and start to fire attack again. Since dat time, about four thousand pipo don die for Gaza, according to di Hamas-run health ministry. Israel say dem still dey try destroy Hamas and bring dia pipo back. As all dis one dey go on, UN humanitarian agency OSHA don raise alarm say Gaza don turn the hungriest place for the world and say 100% of the people wey dey there dey risk of famine. Russia don talk say dem go send delegation go Istanbul on Monday for second round of peace talk with Ukraine, according to Kremlin spokesperson Dmitry Peskov, moscow still dey package dem own truce conditions wey dem go discuss for turkey but ukraine don tok say dem no go send anybody go di meeting until russia first show dem di full plan for ceasefire di first round of di talks wey happun earlier dis month lead to di biggest prisoner exchange since di full-blown war start ukrainian foreign minister andriy sybiha tok say ukraine don already send dia own plan give russia and insist say moscow must gree for unconditional ceasefire before any beta negotiation go fit happen serbia still tok say dem wan make di peace toks continue becos dem hope say dis war go end before di year end as toks dey plan for monday putin and zelensky no go show face but turkey tok say dem still get hope to gada all di big men including donald trump For one major summit later, Peskov talk say Russia no go reason any big summit until the smaller talks first bring better progress. He still hail Trump envoy General Kate Kellogg wey say Russia fear about NATO expansion make sense. General Kellogg also talk say Ukraine no go join NATO anytime soon and Trump dey vex say Russia too stiff for negotiations. but e still want make talks continue. us treasury secretary scott bessent don tok say trade matter between america and china don enta slow gear again even afta dem just agree temporary trade peace less dan three weeks ago di two kontris bin gree say dem go reduce di tit for tat tariffs wey dem dey slap on each oda but bessent tok say di whole tok get as e be and e need trump and xi jinping to personally put mouth for di matter to move forward for thursday e tell reporters say tok still dey go on but di whole tin don slow down say dem still dey expect anoda call between president trump and president xi president xi soon under di new deal wey dem reach earlier dis month us reduce tariff from 145 percent to 30 percent while China drop dia own from one twenty five percent to ten percent. Dem also cancel some tariffs and suspend odas for ninety days till May fourteen. Trump dey argue say dis tariffs go help Americans buy more local products and boost manufacturing jobs. E also wan use am collect beta deal and reduce trade deficit wit oda kontris. But wahala burst on Wednesday as one us court rule say Trump no get power to impose some of those tariffs Though di White House don appeal di mata, so dem don temporarily bring back di plan. Bessent also tok say dem dey near final agreement on some trade deals while odas still hard well-well, whereas Japan delegation still dey Washington to continue dia own trade negotiation wit us. For now, all eye dey on weda Trump and Xi go fit resolve di remaining gbege for di US-China trade war. Bernard Carrick, di man wey lead New York police during di 9/11 terrorist attack, don die at di age of 69. FBI Director Kash Patel confirm say Carrick die on Thursday afta e battle illness quietly. Carrick na former army veteran and correct police officer wey rise through ranks reach NYPD commissioner. Afta 9/11, President George Bush appoint am to help run police for Iraq, but later, For two thousand and nine, Kerrick plead guilty to tax fraud and go prison for three years. Trump pardon am for twenty twenty. Plenty big names don pay tribute. Ruby Giuliano, former New York mayor, talk say Kerrick be like im brother. Mayor Eric Adams, wey know Kerrick for over thirty years, talk say e visit am for hospital before e die. Kerrick bin nearly become Homeland Security boss under Bush for 2004 but e withdraw im name for last minute. E still dey under wahala dat time for hiding some free loans from one Israeli billionaire and one New York property man. Adams describe am as great New Yorker and American. Na big loss for Yankee. India economy shock everybody as e grow by 7.4 percent from January to March better pass di 6.2 percent wey dem record for previous quarter na big jump wey analysts no expect for di full 2024-2025 year dem still expect growth to slow down reach 6.5 percent di lowest wey india go see in four years reserve bank of india go meet for june and pipo dey expect say dem go cut interest rate for di third time straight to ginger growth. India still hold title as fastest growing major economy for di world even though growth don come down from di 9.2 percent high wey dem record last year. Dem say na strong farming, government spending and better rural demand help di economy, but manufacturing and private investment still weak. Even though rural area dey improve because of better harvest, urban people still dey struggle, job no dey and salary no dey increase. India economy still dey rely heavily on government to dey build road, ports and highways since private companies never gree invest big. Economist Aditi Nair talk say tax cuts, better rainfall and small food inflation fit help the economy move forward. But global wahala like Trump trade war fit slow exports. Trump don put tariffs up to 27 percent on Indian goods since April and di 90-day pause go end by 9 July. India still dey try finalise one trade deal with US before fall. Analysts dey fear say GDP fit slow down reach 6 percent for 2025-2026, especially if global slowdown no let companies invest. Prime Minister Narendra Modi government still dey try turn India to global manufacturing hub, but the hustle tight. Naoshima, small island for Japan Seto Island Sea, don turn from polluted, empty place to one of the hottest art spots for the country, all because of modern art. Mayor Shinichi Kobayashi, wey grow for the island, remember the good old days where dem dey swim, catch fish and dig clam. But back then, no foreign tourists dey enter the place. Everything change after 1989 when billionaire Hiroshi Fukutake start Benin's art site Naoshima, one big art project wey use different islands turn art museum ground. Now, over 500,000 people dey visit every year. By twenty ten, dem add di Satoshi Triennale, one big art festival wey don dey bring almost one million visitors every Triennale season. Dis twenty twenty five edition start eighteen April and go run till nine November, di largest one wey dem don ever do. Before all dis shine, Naoshima no fine at all, e first be copper smelting ground. By di nineteen eighty s, di place don dirty well, vegetation don die and young pipo don run comot. Naoshima former mayor,

face as pipo dey tiff premium tv programmes especially live football for industrial scale. Di researchers Gareth Sutcliffe and Olly Mehr blame Amazon Fire Stick wella, dem say na di main tool wey plenty pipo dey use watch illegal streams especially live sports. According to dem, Di way piracy dey grow now, e don dey chop broadcasters money and even dey put viewers at risk of cyber crime like phishing and malware. Fans wey dey stream matches illegal fit unknowingly drop dia credit card and email info to scammers. To stream live football dey cost plenty money now and fans wey no fit pay for multiple legit services don dey turn to illegal streams. Some of dis games dey get tens of thousands of pipo wey dey watch at once. Sky and Dance don already cry say piracy dey cause big financial wahala for the sport broadcast industry. The reports say Meta wey get Facebook dey host adverts for these illegal streams while Amazon Fire Stick, Google and Microsoft platforms dey make am easy to access the privacy. Last year, one man from Liverpool chop jail after dem catch am say e dey sell Fire Stick wey e reprogram to show illegal Premier League matches. Another one get two years suspended sentence for similar level. E dey sell am for Facebook and WhatsApp. The Ende people dey call for serious action make these big tech companies no just dey do like say dem no dey see wetin dey happen. And last one for today, one popular TikToker, Alexi Sessa, don land beta job as e go host di Fan Zone for Wembley Stadium during di National League playoff final between Southend United and Oldham Athletic dis Sunday. Di 26-year-old wey don dey blow for TikTok say e dey absolutely buzzing as Southend United invite am to dey interview fans and ex-players for Boss Park Wembley. Na di club even announce di collabo for dia TikTok page. Alexis, wey get millions of views because of im funny and love-filled videos about lay on sea wey e dey call Los, say e happy wella but small tension still dey since dis time no be cut and edit mata, na live pipo go dey see am raw. Wembley go host up to fifty thousand fans for di final and many Southend fans dey emotional as dem don waka through financial gbege and almost lost di club before now. Alexis tok say dis time last year or even halfway into di season nobody expect say dem go reach Wembley, im say even though e no get ticket before, e just dey manifest am say e go reach there. When Shrimpers first call am, he think say na Roots Hall dem want make he go record, but somehow his spirit tell am say Wembley na the final destination. Alexis begin him TikTok journey 18 months ago and don carry am waka reach Thailand, come back SS blow steady. Now he don gather 1.7 million likes. Even as he dey blow, Alexis say he no ready leave him finance work. For now, he just wan continue to inspire people and make people dey laugh. Na so lost man take enter Wembley matter. Na the tori be that for tonight and na Rebecca Guffey dey report for Pidgin Tori Global. Una do well.